iżjed up close and personal, kif għamlet il-Knisja Kattolika sewwa fi żmien ir-Rinaxximent. Issa ngħidilkom dwarha di wkoll u mbagħad neqleb fuq il-Mażonerija. Il-Knisja Kattolika hekk għamlet l-istess ħaġa. Kif, kif, kif se tagħmel in-New World Order, mhux se rnexxielha, ta' mhux se rnexxielhom dawn l-elit. Mhux se rnexxielhom. Aħna xogħolna li nqajmu lin-nies. Min jaf xi affarijiet twajba u ġenwini u persważ u konvint dwarhom, sewwa, mhux nara xi ħaġa minn fuq il-Google u mmur inparla fuqha ta' għaliha, kun ċert fuqha. Kun ċert fuqha. Mhux nagħmlu bħas-sistema, pappagalliżmu. Le, jiena mhux nisma' xi ħaġa u mmur ngħidha. Jien dan li qed ngħid kollu mhux għaddejt minnu, kollha studjajtu, kollu studjajtu da. U naf fiċ-ċert illi dawn huma fis-seħħ u dawn huma affarijiet illi qed jaħdmu kontrina, fiċ-ċert, mija fil-mija, naf. Sewwa? Il-Knisja Kattolika x'għamlet f'din ir-Rinaxximent? Indunat li qed tagħmel żball. Inhux wara t-Tielet Konċilju, sewwa, fejn kienu involuti mbagħad il-Knejjes illi inqatgħu mal inqatgħu minn mal-Knisja, l-Knejjes Protestanti, sewwa, u l-Knejjes Ortodossi, x'għamlet il-Knisja Kattolika? Qalet issa l-battalja ħraxet. Il għaliex l-għan tal-Knisja kien li teqred b'mod totali l-Kristjani kollha ħalli ma jkollux oppożizzjoni. Niftakru fl-Anabaptist, sewwa, niftakru fl-Evanġeliċi u niftakru fil-Katari ġo Franza. Sewwa ġo Franza, fis-seklu ħdax, fejn il-Knisja, il-Knisja, kienet organizzat kruċjata biex jeqirdu tlieta u tletin elf Kristjan, tlieta u tletin elf, il għaliex dawn kienu qed imorru kontra d-duttrina u d-dogma Kattolika. X'jiġifieri? Mela għax ma naqbilx miegħek tiġi toqtolni? Hekk il-Knisja, hekk il-Knisja, u għadha sal-lum, eh. Għadha sal-lum. Il-Knisja, il-Knisja tisfen iż-żifna tagħna għax is-sekk jaqblilha il-Knisja. Għax illum sa ċertu punt hawn ċertu drittijiet. U jekk il-Knisja se taqbiżhom u tkissirhom kif kienet tagħmel qabel tiġi titnejjaq minn kulħadd għax kienet suprema u totali fuq kulħadd, Sewwa, illum jekk se tagħmel kif kienet tagħmel fi żmien il-Medjuevu, illum in-nies sa ċertu punt m'għadhomx kif kienu qabel, illi jibżgħu mill-Knisja, illum qas qed jagħtu każ għall-Knisja, ta' dawn l-erba' naġiet bir-rispett kollu, illi jmorru jisimgħu il-quddies qas jafu, qas idea m'għandhom din il-Knisja x'inhi. Antikom eżempju żejr. Mela jekk din il-Knisja Kattolika Sewwa. Qabdet Skritturi imsejħa Ebrajki. Sewwa. Illi dawn l-Ebrajki mbagħad ikkopjaw wholesale minn testi u mitoloġiji pagani. Għamluhom tagħhom. Sewwa. U dawn iffurmaw ir-reliġjon tagħhom. Nibdew minn Abram, illi kien Sumer, kien pagan. Imbagħad mal-miġja taż-żmien dawn evolvew bil-monoteiżmu, bl-Alla wieħed. U dan l-Alla tagħhom, sewwa, għal ġieħ it-terminu, jissejjaħ Jaħweh. Dan Jaħweh, sewwa, qablietu l-Knisja Kattolika. Użatu u qalet li dan huwa l-Missier u tatu. Tagħtu gender ukoll, le, da raġel da, raġel, il-missier da, il-missier, għax mhux mara? Le! Għaliex? Għax il-patrijarkiżmu, il-patrijarkiżmu, sewwa, u l-maskiliżmu jirrenja. Mela allura da ma jistax ikun mara da raġel, għax ir-raġel jiddomina. Kollox man-made, kollox maħdum b'reqqa. Kollox maħdum b'reqqa, ħa nasal għall-punt. Din qabdet lil dan l-Alla tal-Ebrajki, sewwa, u fejn hi ħasset li huwa konvenjenti għaliha użatu u pritkat bih u għallmet bih u ħasslet l-imħuħ tan-nies bih. Imma dan fil, fil, fil, fil, fit-Torah hemm miktub, sewwa, hemm miktub li dan fis-seba' jum straħ, is-Sabat, is-Sabat straħ. Mela allura di kienet meqjusa bħala ġurnata qaddisa, bħala ġurnata Sakra, għal xiex? Għax il-Ħallieq straħ. Imma l-Knisja ma għoġobhiex din id-darba tuża s-Sibt, is-Sabat, u eżatt il-Ħadd, għala? Sun day, il-ġurnata tax-xemx. Mela għal xiex warrbet lil Jaħweh f'daqqa waħda u użat lil Mitra, lix-xemx, din? Dak l-Alla mitoloġiku li jippersonifika x-xemx. Sewwa, il-għerx l-antik hekk kienu jagħmlu. L-elementi naturali kienu jippersonifikawhom, l-alla tax-xemx, l-alla tal-qamar, l-alla tar-riħ, l-alla tat-tempesta, l-alla tal-baħar, l-alla tal-fertilità. Dawn ma għandhomx allat fil-verità, dan huwa kollha biex huma jħossuhom iżjed kif taqbad tgħid ikun hemm iżjed dik ir-relazzjoni ma' xi ħaġa li tirrisembla lilhom, persuna umana, allura kienu jippersonifikaw l-elementi naturali. L-antiki hekk kienu jagħmlu, kienu jħossuhom iżjed komdi. Issa ċertu punt hija sabiħa din, sewwa. Hija sabiħa. Ma mhux veru kienu daw, ma kienx hemm l-alla tal-baħar, mhux veru. Daw kollha ċuċati. Imma sbieħ, imma sbieħ. Ma ninsewx imbagħad hemm dak l-aspett l-element tal-lien illi m'għandhomx jaqsmu xejn ma' da. Ovvjament imbagħad l-alieni Kienu ħadu dawn il-konnotazzjonijiet l-Alla tal-baħar, l-Alla tem, l-Alla tem, l-Alla qed tifhem hemm ħafna affarijiet dan huwa eh, suġġetti li huma eh, bħala qabuta minn suġa kif kif brimba meta tinseċ il-qabuta tibda tara Tħit laqbuta b'mod metikoluż, b'mod preċiż sewwa, qed tara ġeometrija li hija sa ċertu punt hi l-laqbut hija ġeometrija sakra, tibda tara dawk il-ħjut għaddejjin kollha punti preċiżi tal-blieh, dan imsedd qed jagħmlu, tal-blieh ara n-natura, x'potenz, din biċċa brimba ta'. Ara inti bl-intelliġenza u bit-technical know-how li għandek tagħmilhiex dik l-għaqbuta, m'għandekx ċans. U dal-insett li taqdu taf ġuħ subgħajk wieħed qed jagħmel dik il-meravilja u int m'intix kapaċi tifhem illi inti maqbud ġo nasba u ilek maqbud ġo nasba mindu twilidt. Il-Knisja Kattolika fit-Tielet Konċilju x'għamlet? X'għamlet? Qalet mela issa, minflok inkompli nsir inkun ostili, nuri ostilità ma' dawn issa l-Knejjes Protestanti, issa nibagħtilhom ittri ta' alleanza u ta' sħubija. Għala? ħalli meta dawn jirnexxieli nwaqqagħhom fin-nasba tiegħi u niġu viċin inkun nista' nattakkhom minn wara mill-ewwel mhux noqgħod naqsam pajjiż biex nattakkhom, le jkunu miegħi daw. Up close and personal ndaħħlilhom is-sikkina minn wara. Boom! Infatt il-Ġiżwiti hemm sett hemm sezzjoni Ġiżwita sewwa li dawn jipprattikaw dawn jiġu brainwashjati bis-sistema tal-ispjunaġġ, sabotaġġ, valeni, infiltrazzjoni. Qas idea m'għandkom l-aħwa. Dan f'wieħed mill-kotba tiegħi Quantum Gnosis tkellimt ħafna dwaru. dwar kif topera l-Knisja, dwar lejn l-aħħar biċċa, qisu min-nofs sa, sa l-aħħar biċċa, imbagħad bagħat fi Quantum Grasit dwar l-Apokalissi, New World Order u Knisja Kattolika u x'inhu jiġri u l-vaċċini u ċ-ċipep u dawn l-imbarazz kollha. U dan, da, bħal Bill Gates, meta ħareġ jgħid fit-2015, sitt snin wara, sitt snin, sitt snin qabel il-Covid, ħareġ jgħid ejja nippreparaw għall-pandemija. Sa fejn illa Alla jaf x'se jiġri sitt snin oħra, mhux għax preparati dawn l-affarijiet. Allura jiena Mhux għax qtajt, għax jiena bravu, għax bdejt insegwi aħbarijiet alternattivi, bdejt insegwi studjużi illi dawn huma mgħedda mis-sistema, mis-soċjetà, illi jippruvaw joqtluhom għax qed jillikjaw il-verità, u b'hekk insir naf ċertu affarijiet jien. Għax insegwi netwerk ta' nies illi huma mgħedda mis-sistema. Jien ma ġibhomx mill-Google imma. Sa ċertu punt anke il-Mażonerija nsegwi, għax il-Mażonerija jgħidu ħafna affarijiet tajbin b'mod allegoriku, għaliex jitmawulek b'mod allegoriku biex int ma tkunx taf x'inhu ma jgħidu minn int minn qed jgħidulek fuq ċikku, imma fil-verità qed jgħidulek fuq Peppu u int m'intix tinduna. L-istess lingwa simbolika tal-Knisja. L-istess eżatt, l-istess eżatt. L-istess ħaġa. Ma ħanaqbeż daqsxejn fuq il-mażonerija li semmejt il-mażonerija issa. Mela, il-ġisem massonik huwa ġisem kumpless, huwa ġisem sigriet, sigriet, għal kontrarju dak li jgħidu l-mażuni, dak mhux veru, ħana sigrieti, sigrieti jaf minna kulħadd. Kif aħna sigrieti? Din idjozija li jaħbina kulħadd aħna m'aħniex qed ninħbew. Anzi, aħna ngħidu illi aħna magħżuni. Mhux kulħadd ta' ovvjament. Mhux kulħadd hemm politiċi u hemm tobba u hekk illi għar-reputazzjoni tagħhom bħala nies li qegħdin integrati fis-sistema u għandhom karriera li tipprometti, sewwa, li hija pedimentata f'bażi b'saħħitha, ovvjament mhux se joqogħdu jgħidu dawn, allura jżommuh daqsxejn diskret l-affiljanza tagħhom u l-għaqda tagħhom fil-Mażunerija. Imma hemm minnhom li joħorġu all out, jiftaħru jgħidu jien Mażun. Sewwa, jiena kont, jiena kont se nissieħab magħhom infatti mal-Mażuni. L-aħħar kont se nissieħeb magħhom. Niftakar kien 2016 jew 2017. U se ngħidilkom, skużi, eżatt għal liema raġuni ridt nissieħeb magħhom jiena. Mela, jiena bħala persuna nħobb dawn l-affarijiet mistiċi, l-eżoterija u affarijiet li huma ehm, misterjużi, nħobb nitteppja ħafna spiritualità fin-natura eżoterika u dawn l-affarijiet fin-natura tal-bniedem, f'testi allegoriċi u affarijiet hekk, għedt illi waħdi nista' nasal sa ċertu punt. Biex inkabbar lili nnifsi spiritwalment u konxjament jiena għandi għandi limitu sakemm nista' nasal waħdi. Ma din kienet perċezzjoni żbaljata mbagħad indunajt illi aħna magħmulin b'mod individwali, fiżikament, Spiritwalment aħna one. Aħna one, imma ma nindunawx. Għax għax għandna l-ibsa individwali, kulħadd ikun qed jiġġieled kontra xulxin, imma ma nafux illi fil-verità aħna ħaġa waħda, għalhekk jgħidulek, għalhekk hemm miktub illi aħna maħluqin minn Alla aħna one. Aħna ħaġa waħdanija. Imma din l-istampa L-istampa kollha tara meta tmut eżatt. Bum, tgħid lil Alla kemm kont nagħfex meta kont nielbes dik il-libsa tad-demm u l-laħam. Issa too late imma. Meta tmut tgħid issa too late. Allura tmur tinħasel, il-purgatorju, ġo n-nar, allegorikament. Sewwa, tmur titnaddaf. Ħalli terġa' tiġi lura u terġa' tkompli, mhux terġa' tibda ta' terġa' tkompli. Terġa' tkompli. Imma tkompli fuq dak li kont diġà bnejt. Iġifieri jekk jiena kont qed nagħmel il-kazzati fil-ħajja preċedenti, issa rrid noqgħod attent. Inti konxjament tibda tħoss ta' li fil-ħajja ta' wara mbagħad Il-konxut jekk ikun itqal, is-sensazzjonijiet tiegħek u s-sensi jkunu iżjed, iżjed, iżjed ħajjin mill-ħajja ta' qabel. Ira għaliex int ma kontx konxju fuq ċertu affarijiet fil-ħajja ta' qabel, issa peress li inti għamilt dawk l-iżbalji u ingħatajt iċ-ċans l-ieħor biex inti tkompli tibni, issa se tkun iżjed Għad tkun iżjed konxju. Meta ngħidlek konxju mhix se tintebaħ mill-ewwel taqma' sa tħoss li hemm xi ħaġa bħal meta għall-mod tal-kelma, fil-ħajja ta' qabel inti midt bis-sigaretti. Issa l-ħajja ta' wara, qed nagħti eżempju ċar biex jifhmu kulħadd sewwa, il-ħajja ta' wara inti inħsilt spiritwalment sewwa minn dawk l-affarijiet Imma il-memorji ta' ħajtek, ta' dik il-ħajja preċedenti u ta' ħajjet oħra hemm għadhom. Hemm għadhom priservati ġo moħħok. Sewwa, mhux essaċ ġo moħħok, mhux ġo ġol-konxju illi huwa ovvjament magħqud, il-moħħ u l-konxju jaħdmu flimkien, sewwa, imma l-konxju huwa l-higher mind. Imbagħad l-organ huwa l-moħħ, il-brain u l-mind, m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin, huma totalment differenti. Inti fil-ħajja ta' wara li ingħatajt biex tikkoreġi lili nnifsek, lilek innifsek, mela allura issa meta se tiltaqa' ma' xi ħadd li se jipprova jqabbdek il-vizzju tas-sigaretti, jew biex titkessaħ jew għax għadek żgħir biex tipprova timpressjona lit-tfajla u hekk b'sigaretta fejn inti tħossok cool, kif ġrali jien infatti, li qtajt is-sigaretti tnax-il sena ilu u strehajt. Strieħajt mill-but ovvjament u strieħajt u ġismi straħ minnhom ukoll. Imma ovvjament ma tarax dan it-tibdil inti, tħossu gradwalment imma imma eh, in the long run tgħid il-listrina aħjar issa, sewwa. Ma kontx nisol jiena ma kontx naqta' nifsi imma meta kont mort tagħmel check-up għat li ħażin jekk inti mhux qed tħoss is-sintomi għax ma tafx fejn qed jaffettwalek għax sar ma tafx fejn qiegħda. Sewwa, la la qed jien. Tagħmel ħafna sens din. Mela sintomi m'għandix. Għandi l-ħsara imma ġismi mhux qed jtini sintomi. La qed nisgħol, la qed naqta' nifsi. Mela allura jiena mingħalija li mhux qed nagħmel ħsara, mhux qed iżżabba, qed tagħmel ħafna ħsara imma ġismek mhux qed jorik għalissa. Għax mhux ġisma mhux kulħadd l-istess. Hawn min għandu Sistema mjuna dgħajfa li tibda toreħ mill-ewwel, sewwa, għax tkun qed tiddgħajjef b'rata mgħaġġla u hawn hawn min ikollu sistema mjuna iżjed b'saħħitha minn ta' ħaddieħor. Allura, is-sintomi jdumu biex joħorġu. Jien hekk beda jiġrili. Għidt li inti, ġismek għidt li mhux qed jirrispondi, għidt li mhux qed jorik. Sewwa? U meta qalt li tatni persentaġġ ta' kemm qed inpejjep jiena fis-sena, Insejt kemm kienu, jiġifieri, għax għamilna kalkolazzjoni minn kemm inbejjed b'kull jum, għamilna daqsxejn matematika sempliċi u kienet tatni ċifra belħitni lil Alla għedt. Ammont ta' għexieren ta' eluf ta' tal-bliegħ. Insomma. Eħe, u inti tiġi fil-ħajja ta' wara, inti ovvjament se terġa' ta' tentazzjoni, Sewwa. Imma din id-darba se tkun iżjed profondament konxju tal-iżbalji, allura meta tieħu l-ewwel sigarett tibda tħossok li qed tagħmel xi ħaġa ħażina u dik hija l-ewwel pass lejn id-dawl. Għax għax qed tqum naqra naqra imma ħafna aspettativi ta' kif inti se tqum se tqum tista' tqum minn aspett ta' ikel tgħid araw minn imbarazz se nibda nikol iżjed f'saħħti issa. Politikament, minflok ħa noqgħod insegwi 'l dawn it-tiġieġ jiktbu sewwa u jaħdmu għal bwiethom sewwa, u biex jidhru iżjed fuq il-gazzetti għax importanti huma li jkunu fiċ-ċentru tad-dawl sewwa, fl-epicentre ta' kollox, importantissimo li huma jkunu ċelebritajiet u l-allat tat-tiġieġ sewwa, mela minflok lil dawn intihom importanza, mela jiena ħa nagħti importanza iżjed lili nnifsi. Minflok lil dawn it-tiġieġ il-politiċi, li qed jużawni biex isiru sinjuri huma, sewwa, ħa nagħti importanza li nħalli nsaħħaħ lili nnifsi biex inkun nista' niġġieled kontra din il-ħakma. Hekk jiġrilek inti meta tmut. Sewwa? Ċiklu wara ċiklu, tmut titwielet, tmut titwielet, tmut titwielet, tmut titwielet, tmut titwielet. Għaw dawn in-nies li għadhom maħkuma fit Fil-pappagalliżmu, fl-injoranza u fil-bass tas-sistema dawk huma nies illi ma tantx kellhom inkarnazzjonijiet. Sewwa, illi ma tantx kellhom ċikli. Allura għadhom bejbies. Għadhom adolexxenti fl-evoluzzjoni spiritwali. Dawn in-nies illi qed iqumu issa kellhom inkarnazzjonijiet mhux ħażin, imma dawk in-nies li jafu eżattament x'inhu jiġri, Dawk ilhom jevolvu, ilhom jinkarnaw għal miljuni ta' snin. L-ewwel bdejna minn algi, ħaxix tal-baħar, imbagħad evolivejna mill-ewwel dimensjoni issa wasalna t-tielet dimensjoni. Jista' jkun li aħna m'aħniex dawk in-nies illi qed ġewwa u issa qasdu biex jiġu jgħinu biex jiftħu l-infwaħ tan-nies, ma forsi m'humiex tat-tielet dimensjoni. Forsi huma ta' ħames dimensjoni imma għażlu bejn ħajja u oħra li jiġu jgħinu. Libsu l-libsa tal-ħames tat-tielet dimensjoni li huwa sagrifiċċju. Eh? Immaġina jiena student tal-università, għamiltu stinkajtu gradwajt sewwa, imma biex ngħin il-ħaddieħor san Se ngħid isma' mela sa sa sa kif se taqbad tgħid se nagħmel dan is-sagrifiċċju, se ninsa dak li tgħallimt, fis-sens se ninsa l-achievements tiegħi, daw id-degrees u affarijiet u sagrifiċċji biex ninżel year six biex ngħin lil ħaddieħor. Ara x'sagrifiċċju dak mela inti wasalt hemm fuq. Sewwa, imma peress li inti persuna benvolenti u m'intix maħkum, mela jien se nagħmel dak is-sagrifiċċju biex ninżel minn hemm fuq biex ngħin lil dawk ta' taħti. Hawn ħafna nies minnhom daw, illi ħafna minnhom qegħdin fostna u qed jgħinuna biex nevolvu, biex inqumu, biex niskopru x'inhu jiġri. Sewwa, U grazzi għal dawn in-nies, in-nies qed iqumu u joħorġu mid-dlam u jaraw id-dawl, bum u jieħdu xokk. Qas nippretendiha li l-gvern qed jagħmlilni, u żgur, kont wara inti f'koma, mhux bil-fors, imma issa qomt, issa taf x'inhu jiġri. Mela, il-mażunerija Jien rrid ningħaqad fil-Masonerija biex ovvjament intejjeb lili nnifsi minn aspettiva spiritwali, minn aspettiva storika, minn aspettiva fejn jidħlu ritwali, ritwali lejn it-tajjeb. Sakemm jiena kont naf bl-element moħbi tal-Masonerija, sa ċertu punt kelli kurżità biex inkun naf x'inhu dan ukoll, għax ovvjament għal dawn jgħidulek li huma mhumiex sigrieti, imma hemm dak l-element sigriet, simboliku, li qiegħed mistur f'din l-ordni li ħadd ma jaf bih ħlief in-nies li huma inizjati fi ħdan fi ħdan il-fratellanza. Dak biss jafu x'inhuma r-ritwali u x'inhuma l-meetings. u l-boards li jsiru, aħna żgur li nafu bil-mażuni, x'kulħadd jaf bihom, l-allu. X'biċċa xogħol din. U tista' tidħol fil-loġġa wkoll. Daw aħna m'għandniex naħbu hekk jgħidulek m'għandniex naħbu aħna, mhux bil-forsi tidħol imma tifhem xejn, tibda tara x'mhux u għajnejn u kumpassi u affarijiet. Jiena meta mort, Meta kont mort kelli laqgħa ma' żewġ Thirty Third Degree Masons fil-United Grand Lodge of England, sewwa, eh, England jew United ah, Britain xi ħaġa hekk insomma. Kienet qiegħda fejn il jekk jidher li sew qiegħda fejn il-loġġa ta' ta' Malta wkoll, United Grand Lodge of Malta, qegħdin il-belt. Meta kont mort fit-2016 jew 17 kelli kelli dan il-meeting, sewwa kont battilhom email jiena, U dan taf kif beda? Mela jiena minn dejjem kelli dik il-kilba biex Mela kemm għamilna s'issa wasalna 35 minuta, 35 minuta, madon li il-nisija ngħid jien li 35 minuta. Kelli dik il-kilba minn dejjem biex insaħħaħ li l-nifsi. U kont kont qiegħed nara episodju ta' L-Oħxon tal-Orjent Ħarri ke għandhom għandhom dan l-episodju jismu The Sons of the Desert. U da kien oġobni ħafna dawn ikunu maqudin ma' fratellanza. Speċi ta' massonika sigrieta. U bdejt nara kif kif jitkellmu f'dawn il-meetings u hekk, ovvjament, komedy, di kummiedja. Imma hemm ċertu realtajiet, hemm ċertu hemm it-topic illi qed itik ċertu ċertu hints. Sewwa, u stimulani dan kien dan l-episodju. Għalkemm jogħġbuni l-perjodu klassiku ta' meta kien hemm il-boom tal-arkeoloġija u hekk dak il-perjodu veru jogħġobni u nixtieq li nerġa' nixtieq immur dak iż-żmien. Sewwa, ħalli niskopri l-Malta kif kienet dak iż-żmien. Imma apparti minn dan, eh, dan l-episodju tal-Offshore Rieq kien eh, Sons of the Desert kien stimulani, dak il-ħin stess kien spiċċa l-episodju b'għadd email tħalt infittex fuq Google u sibt li dawn għandhom website ukoll, ma kontx naf għandhom website. Imma bdejt infittex u qed tara dawn għandhom website jiena. U battilhom, sewwa, hemm l-ewwel wieħed li tela' tal-loġġa tal-Brittanja batt u battilhom email kont. U dawn aċċettaw li jintaqgħu miegħi. Għamluli ċertu domandi online insomma, irrispondejthom u għedtilhom li jiena awtur li għandi diversi kotba ppubblikati u seba' ħodala. U daw aċċettaw li jintaqgħu miegħi. U niftakar kien il-ħadd u mort nintaqa' magħhom kienu xi sija ta' wara nofsinhar, l-ewwel dawn kif tidħol għandhom tidħol hekk, mela tidħol għand korotur twil u mbagħad iddur fuq naħa ta' xellug u hemm bar fejn dawn jissoċjalizzaw isek mort għand il-ħefu l-wied Birkirkara. Hekk jieħdu bella te jew jieħdu pinta birra, kafe, insomma, aqbadna nitkellmu. U ovvjament kelli kelli ħafna domandi, preparajt ruħi biex nista' nattakkom ukoll bid-domandi tiegħi moħħi kien se jisplod dak għax kienet opportunità di li nagħmilhom speċi ta' intervista propjament jiena mort biex jagħmlu intervista lili biex jaraw lil min se jintegraw magħhom daw sewwa illa għaliex inti Min tista' taqbad u tingħaqad magħhom kif seba' ħodha l-għamdaw sewwa, kif ġieb kif ġieb ġifieri faċilment. Inti mhux sa tingħaqad ġifieri fl-ewwel ġimgħa, le l-ewwel tagħmel perjodu perjodu ta' monitoring, ħa nsejjaħlu hekk, li dawn jimmonitorjawk. Ovvjament tittihom ħafna Qed ittihom ħafna dettalji minn ħajtek personali, x'taħdem, x'tagħmel, il-familja tiegħek, fejn toqgħod, background, sfond ta' ħajtek u affarijiet. Ovvjament dawn mhux se jaqbdu u jaffilijawk magħhom fl-għami, jibdu jkunu jafu minn inti. Għalija ħaġa sew, ħaġa xierqa. Għajn bdejt ngħidilhom ovvjament minni jien u x'nagħmel u kollox u hekk. U wara li għamlu l-intervista lili, x'inhu l-proċess u kollox, li wara li huma jħossuhom komdi li jaċċettawk tingħaqad magħhom, sewwa, lili semmewli perjodu ta' sitt xhur, jiġifieri li rrid f'dan il-perjodu ta' sitt xhur jiena rrid niffrekwenta l-loġġa Iżjed ma tiffrekwenta, iżjed huma jħossuhom li inti persuna dedikat, li inti persuna mmotivat, sewwa. Allura jħossuhom iżjed komdi għax huma qed joħolqu familjarità miegħek, qed isiru jafuk iżjed, qed isiru jafu min inti, l-personalità tiegħek, qed isiru jafu min inti, kif taħsibha, x'ideoloġija għandek, sewwa. Hemm ġew ma tistax titkellem politika, ma tistax titkellem reliġjon, qed tifhem? Jiġifieri din hija regola b'mod ġenerali fil-loġoġ kollha Mastoniċi. L-intervista bdiet qaluli temmen f'Supreme Being? Għatlu iva, il wieħed minnhom. U kif kont se ngħidlu qalli le, qalli ma rridx inkun naf, għetlu għetlu ħanajdlek jiena, għetlu jiena nemmen fija nnifsi. Għetlu s-Supreme Being li nemmen fih huwa jiena. Sewwa. Għatlu illa li xina wasal f'ċertu evoluzzjoni, naf xinu jiġri, naf xini il-ħajja, ġifiri, naf x'tinvolvi din il-ħajja, u aħna minn aħna fil-verita u għaxix edinaw. Jina minn dik il-tip ta' persuna medjokra illi naħseb illi jina omta illi nemmen f'dik ir-rota ta' sistema li jinti għettejx eh, din it-tip ta' ħajja li tqum fil-ħodu, Ħadt shower jew ħsilt wiċċek u lbist biss t-tfal u biss il-mara, ħadt naqa' breakfast bum tirt għax-xogħol. Ġejt lura, komplejt tiġġieled mal-ħajja, taf il-għaxija, tgħinna għall-mara, tagħmel hekk, tagħmel hekk, u mbagħad sibt l-aħħar siegħa quddiem it-television hekk. Dik it-tip ta' ħajja illi din is-sistema darrietna. prattikament u evidentement sewwa, qatlu jiena mhux hekk, qatlu jiena persuna illi f'ħajti rrid nagħmel dawk l-affarijiet illi jistimolawni, illi jeċċitawni, illi jorgażmawni, illi jtuni pjaċir kbir. Jien dej dawn infitt, dawn infittexhom, dej dawn inħares. Jiena ma rridx insaħħaħ lili nnifsi billi ma nsibx xogħol sewwa, li se jqallagħni ħafna flus imma mbagħad tqisni lid-disprat u l-indannat fih. Le. Jiena dak li nagħmel inħobb nagħmlu għax itini pjaċir. Sewwa. Inħobb nagħmlu għax itini pjaċir. U bażikament, aqas biss inħossni qed naħdem. Inħossni qed nieħu bażi, inħossni qed nagħmel hobby. Għax jiena x-xogħol tal-mastrudaxxa jogħġobni, jiena issa mhux mastrudaxxa, l-artiġan, affarijiet artistiċi, għamara artistika naħdem. Sewwa fejn hemm ħafna jsejħulu n-nies da, dan kollu xogħol tad-da, xogħol tal-idejn u xogħol tat-torn u affarijiet hekk. L-għena tiegħi, jiena għalija dan mhix xogħol. Sewwa, imma sa ċertu punt idawwarli r-rota ekonomika tiegħi. Eh, u jiena dak it-tip ta' bniedem inħares lejn il-ħajja kif verament i. Għatlu jiena jiena l-alla tiegħi huwa Kevin, jien. Dak li sem li tawni ommi u missieri f'din il-ħajja. Ok, għana u li daw. Nimmaġina ovvjament li jafuhom dawn l-affarijiet. Jilagħbuha tal-boloħ ta' kif pruvaw jilagħbuha miegħi tal-boloħ, imma ma rnexxilhomx, qalu da mhux sa nbellaw l-irroż bil-labra. Infatti meta morna fit-tempju fuq imbagħad, sewwa, eh, it-tempju kien maqsum f'żewġ sezzjonijiet. Mela dan it-tempju sewwa, dan it-tempju. Issa għandek minn hawn saw Chamber, daqshekk. U mbagħad minn hawn s'hawn chamber ieħor, mela maqsum fi tnejn. U fin-nofs li jaqsam dawn iż-żewġt ikmamar kien hemm portiera sewda, portiera sewda. U x'kien dħalt ġo dan it-tempju jiena maħkum dak il-kulur ċilest tas-smewwiet, jissimbolizza s-smewwiet u x-xemx u l-għajn u ħafna minn dawn is-simboli. Eh, jiena bdejt nifhimhom walla. Li ma fimx dik il-portiera s-sewda li taqsam kienet magħluqa, sorry, kienet miftuħa. Imma sa ċertu punt daqqit li żewġ tiqniepen. Illa lix sa ċertu punt ħassejt li naf x'inhija. is-simboliżmu ta' din il-purtiera u jiena staqsejthom lil dawn iż-żewġ magħżuni għedtilhom, Din il-purtiera x'inhi tan-nofs hemm xi xi innaf hemm xi xi tip ta' spjegazzjoni għal xiex din il-purtiera qiegħda hemm? U huma qaluli hemm tliet interpretazzjonijiet dawn. U jiena għedtilhom nista' ngħidilkom tiegħi Għadaw. Eh, kif kif bdejt nara wiċċhom kien daqsxejn sorpriż xi ngħidilhom nista' ngħidilkom tiegħi daw diġà saru jafu minn meta konna fil-bar isfel qed nieħdu drink illi illi jiena persuna intiża f'ċertu affarijiet, allura fuq komplejt intihom. Għattilhom mela għattilhom din għalkemm tidher sala waħda dan huma żewġ tikmamar. Għandek għandek l-inner chamber u l-outer chamber. Għedtilhom, Għedtilhom, Dan qed jissimbolizza l-moħħ tal-bniedem. Għedtilhom, Infatti, infatti, meta Mosè ingħata l-istruzzjonijiet minn Alla biex jibni t-tempju, qallu tibnix it-tempju bl-għodda, għax inkella you will besmirch the work, qallu, x'jiġifieri? Jiġifieri inti It-tfotti x-xogħol. Mela allura inti kif tista' tibni tempju mingħajr għodda u mingħajr materjal fiżiku? Il-għaliex ovvjament l-allegorija kienet fil-veru sens tal-kelma qed titkellem mhux dwar tempju tal-ġebel materjali imma dwar it-tempju. Mela dawk iż-żewġt ikmamar li qegħdin Combined, sewwa, f'sala waħda. Dawk huma dan, dik is-sala, it-tempju tal-magħżuni, ismgħu di, isimgħu di, importanti. Mela dawn il-magħżumi, il-magħżuni x'qed jagħmlu? Qed joperaw fil-higher mind, il għaliex it-tempju jissimbolizza l-moħħ. Jiena dejjem intikom naqra naqra, ħalli intkom tibdew tifhmu, ma ntikomx ħafna affarijiet f'daqqa. Diġà għamilt videos oħra dwar il-higher mind u l-kruċifissjoni u 33 sena u l-ispina u l-meditazzjoni u s-sacred oil u dawn l-affarijiet sewwa. Issa hawnhekk se ntikom xi ħaġa oħra. Il Dawn il-magħżuni mela fit-tempju joperaw fil-higher mind, sewwa? Fil-konxju suprem. It-tempju infatti dak li jissimbolizza u għatlu mela sa ngħidilkom eżatt x'jien għadt naħseb minn dawn iż-żewġt itmamar. Għatlu mela il-kamra żgħira hija l-holy of holies. Sewwa? U l-kamra ta' barra hija l-holy place. U fil-Bibbja, fit-Testment l-Antik, fit-Torah, sewwa, insibu mingħalija fil-ktieb tan-Numri jekk m'iniex sejjer żball, jew fil-Levitikus, fil-Levitikus, fil-Levitikus.